Ka bubu veka che u, ka nuna Lalpa thatna te ka sawi ve thei hi Lalpa ka lawm em em a ni. Ka hming chu Sainkan a nia, Chinese ka ni. Kan chhungkua kan re thei em avangin naupang te ka nih lai atang hian khawvelah sum hi a pawimawh ber a, sum chiah hi kan mamawh berah ka ngai thin. kum riat mi ka nih hian ka nu leh pa kum riat mi ka nih hian ka nu leh pa te an inthen a ka nu chauh hian kan unau li in min enkawl a. Ka nu hringnun hi a bum bo a, a vanduai tak zet a ni. Ka nu tawrhna hi naupang ni mai la, ka en thei tawh thlawt lo avangin ka zirna ka bansan a. Naupang te insum ka zawng tan ta a ni. Kan chhungkaw retheihna leh ka nu tawrhna te ka en thei tawh thlawt lo a, ka theih ang anga ka nu phur rit te chhawk zang khai ve ka duh a ni. Chungte avang chuan hausak duhna in ka khat a. Sum kan nei a ngai a, khawvelah hian sum hi a pawimawh ber a ni ka ti thin. Ka nu pawh hian khawvelah hian sum neih ve loh chuan a hrehawmzia a sawi thin a. Chuvang chuan eng Pathian mah ka be lo a, eng sakhua mah ka vuan hek lo. Sum chiah hi nasa takin ka zawng a ni. Tiang chuan hun ka hmang chho a, hausak ka tum em avang chuan ruihtheih thil ka zuar tan ta a. A hnuah keimah ngei chuan ruihtheih thil te khawih chho zelin a tawpah phei chuan a ngawl ka vei ta a ni. Tiang chuan kan chhungkaw re theihna te, ka nu phur rit chhawk ka tum ve na te, sum chauh hi hring nuna pawimawh ber nia ka ngaihna te avanga hausak ka tumna chuan ruihtheih thil bawiah min hruai lut ta a ni. Ka zawn ber sum pawh chu hmu si loin kan inhlat tual tual zawk a ni. Tichuan ka chhungten min en san a, ka nu ngei pawhin min en san a, khawvelah hian mi chuang liam mai ka ni ta ni. Aw, khawvelah hian tangkaina nei lo leh mi chuang mai ka lo ni tawh a nih hi ka ti thin, ka chhungril a rum a, mahse tihngaihna ka hre si lo. Tuinnge he ruihhlo bawi ata hi ka banah chelhin min hruai chhuak ang a. Tui nge min tanpui thei ang? tiin tanpuitu ka ngai em em a ni. A tawpah ka nun beidawng lutuk leh tal chhuah ngaihna hre tawh lo chuan ka nu ka phone ta tawp a, Ka nu, ka beidawng a ni. Ka tuar thei tawh lo ka nu, ka nu, khawlaiah hun ka hmang thin asin. Min khawngaih rawh ka nu ka ti a, mahse sual hle mai ila ka nun min kalsan lo a. Ka fapa lo haw rawh pawh min ti lo. Ka fapa khawiah ngeiawm keimah ngeiin ka rawn hruai ang che min ti a ni. Chung hun lai chuan Muse khawpuia ka awm lai a nia. Mi zawng zawng ensan leh chaw pawh ei tur ka nei loh lai a ni. Ka nu chuan. Ka fapa ruih theih thil zawrhna hmunah ka zawng thin che asin. Aw, ka fapa hi khawilai hmunah nge overdose sin a thih ang a, khawilai hmunah nge police ten manin buaina a tawh ang tiin nikhat mah rilru nuam leh tui takin ka mu ngai lo asin min ti a. Tichuan nun tharin ka nung tawh ang a, ka nu tan fapa tha leh fapa fel nih ka tum tawh ang ka ti a. Pastor Aung Yasatuna nen kan intawng a. Pastor hnenah chuan, Pastor, ka nu hi tiang khawp hian ka tan a tha a. Chuvang chuan ka nu tan fapa tha leh fapa fel nih ve ka duh tawh a ni, ka ti a. Pastor chuan, Tlangval, nangma tumna ringawt chuan i thei dawn lo, i fel thei dawn lo min ti a. Chung lai chuan ringtu ka la ni lo a, Pathian pawh ka la hre chuang lo. Tichuan keimah tumna chuan mi fel leh tha nih tumin ka bei ve a. Thla thum vel chu ka fel ve a, mahse thla thum hnuah chuan drugs chu ka khawih leh ta a ni. Chutia rui theih thil ka khawih leh ta mai chu ka beidawng em em a. Khawvelah hian dam chhan nei lo leh ka tumna te pawh engmah a ni ve leh tak tak dawn chuang lo tiin ka inngaihtuah a, ka beidawng em em a ni. Tichuan Pastor chuan, He i nun atang hian Pathian chauhin a tanpui thei tawh che. Pathian chauh lo chuan tuma'n an tanpui thei tawh lo che. Nangmah hmangaih em em tu Isua chauhin i sualna leh he i nun ata hi a hruaichhuak thei tawh che min ti a. Chuta tang chuan a ni Isua tih hi ka hriat tan ve chauh ni. Tichuan Isua hian min hmangaih a nih si chuan Tinge tiang hi kan chungah a thlentir si tiin ka hrethiam lo em em a. Tichuan tlang chhipah te lawnin Pathian hi ka cho thin. Khawvelah hian Pathian hi a awm tak tak em? Pathian i awm tak tak a nih chuan thu sawi rawh. Tinge ka nun hi tianga min awm tir? Chhandam tui ni lawm i? Mihring te hi ka hmangaih i ti ni lawm i? Ka nun hi engvangin nge tianga min awm tir? Engvangin nge min hnutchhiah tiin ka cho thin? Tichuan ka nu in China ramah min thun ta. Ka fapa hi Burma a awm reng chuan a nun hi a chhe vek mai ang tiin China ram Beijing ah min thun ta daih a ni. Kei pawh chuan ka nu thu chu hnial ngam lo in China ah chuan ka kal ta a ni. Mahse China chu nuam ka ti lo in hrehawm ka ti em em a. Thlarau sual in min sal bet ka ti dawn nge? Ka rilru hi thih chakna hlirin a khat a, dam chakna reng reng ka nei lo a ni. Nitin hi ka intihlum dawn tih ringawt hi ka ngaihtuah a ni. Tichuan nikhat chu ka thiante ka mang tha a, Thiante u, tun hnua kan inhmuh leh tawh lo takin mang tha vek u le, ka ti a. Tiang chuan in lama ka chhung te pawh chu phone in ka mang tha vek a. Tichuan chemte pakhat ka lei a, ka ban chu ka zai ta a. Thisen tam tak a chhuak a. Thisen tam tak a chhu avang chuan nikhua ka hre lo tan ta a. Tah chuan ka chung zawnah hian eng tak hi lo awm a, chu eng atang chuan aw ka hre ta a. Chu aw chuan, I thih hnuah khawiah ngei kal dawn i hre tawh em? a ti a. Chutia a sawi zawh chuan mi tam tak auri ka hre ta a. Tichuan ka taksa hi tawrh thei loh khawp hian a rawn sa ta a, Aw, ka kalna tur pawh hre lo hian intihhlum ka tum a, hrep hmun a ni maw ka kal dawn tiin ka kuta thisen chhuak chu hmeh ping ka tum a. Mahse thisen ka hlauh nasa tawh em avang chuan ka che thei lo a, vanneih thlak takin ka thian ten min rawn hmu hman hlauh a, a rang lamin damdawiin min panpui a, ka rawn dam chhuak leh ta a ni. Tunhma chuan Pastor hi ka hmu thei lo em em a, kan in a lo len chang te hian ka biruksan thin a. Mahse, Pastor chu beidawng duh loin ka tan a tawng ṭai thin a, ka nu hnenah, Ka pi, lungngai reng reng suh aw. Engtik ni emaw i fapa hi a fel ngei ngei dawn. Pathianin a khawih anga mi felah a chhuak ngei ngei dawn a ni. Chu chu ring tlat la beisei tlat rawh, a ti thin. Tichuan damdawi in atanga ka chhuah hnu chuan min tawngtai sak turin Pastor chu a lo kal leh a, a hnenah chuan, Pastor, mi fel leh mi tha nih ka duh a ni, min tawngtaipui rawh ka ti a, Pastor chuan, I fel pawhin i sual pawhin Isuna hmangaih che sin min ti a, i chhungte thu i awilo pawhin Isuna hmangaih che, i hmangaihte zingah Isua hi tel ve loh mahse, Isua hmangaihte zingah nang pawh i tel a ni min ti a. Isua hmangaihna te min hrilh thin a, engtiang pawhin lo sual tawh mah la, i sual zawng zawng te avangin Kraws-ah a thi sin tiin Pathian thu, Pathian hmangaihna min hrilh thin a. Tun hma chuan ka ring ngai lo, engvangin nge kan tawngtai ang? Enga tan nge kan tawngtai ang? Kan thawh chuan kan ei ang a, kan thawh loh chuan kan ei lo ang, ka ti a ni. A bikin keini Chinese ho hian Hnathawh hah kan hlau lo, eitur neih loh hi kan hlau daih zawk a ni. Aw, chutia ka rawn thatchhuah leh hnu chuan Pathian lamah ke ka pen chho ta a. Tunhma ka nun hluia ka kal thinna hmunah te, kal leh chakna a rawn awm te hian, Ka fapa, kal tawh suh, tiin ka thinlungah Pathianin thu min hrilh thin a. Ka awm lohna hmun tura ka awm te hian, Ka fapa, helai hmun hi i awmna tur a ni lo, tiin Pathianin min hrilh thin. Ka fapa, helai hmun hi i awmna tur a ni lo, tiin Pathianin ka thinlungah thu min hrilh thin. A mak khawp mai. Pathian hriattirna avanga ka kal lohna zelah chuan a hnuah ka thianten min rawn phone a, chumi khami hmunah chuan police ten mi an man tih thu min rawn hrilh thin a. Chu hmun chu kal ka tumna hmun kha a lo ni thin. Tah chuan, Aw, ka Pathian hi Pathian nung dik tak a lo ni. Pastor ten chatuan Pathian an tih hi a lo dik tak tak a nih hi ka ti a, Pathiana ka rinna pawh a nghet tual tual a ni. Tichuan, Pathian hmangaihna ka hriatthiam hnu chuan khawvel thilah hian ka buai tawh lo a. Khawvel thil tan ka hun ka pe duh tawh lo. Aw, he hringnunah hian sum hi a pawimawh ber lo a, sum aiin Pathian hi a pawimawh zawk a ni tih ka hre chiang zel a ni. Tunah chuan ka thih hnua ka kalna tur chiang takin ka hre tawh a. Krista ka rinna hi van khawpui ka kalna tur a ni tih hi ka hre chiang tawh a, nun inngahna leh thlamuanna ka nei tawh a ni. Vanram ka kai ngei ngei dawn a ni tih nun inrin tawkna ka nei tawh a. Pathian hnenah hian lawmthu ka sawi mawlh mawlh a ni. Pastor hnenah lawmthu ka sawi a, ka nu hnenah pawh lawmthu ka sawi a ni. Tunah chuan Pathian hnenah engmah ka dil tawh lo, engmah min pe lo mah se, vawiina nungdama ka la awm ve ringawt pawh hi ka lawm em em tawh a ni. A chhan chu intihhlum ka tum lai khan boral ta ila. chatuanin hrem hunah ka awm dawn a, mahse tunah chuan Krista Isua zarah chatuanin van khawpuiah ka awm ve tawh dawn si a, chu chu ka tan chuan phu loh malsawmna a ni tawh reng a ni. Tichuan Bible zir ka chak ta em em a, Pathian ropui zia leh thiltih theih zia hi hriatchian leh zual ka duh a ni. Tichuan ka nu ka hrilh a, Pastor pawh ka hrilh bawk a. Pastor chuan Bible ka zir ve theih nan min ngaihven sak a. Bible College lut ve tur chuan luh fee nuaih thum a ngai dawn tih min hrilh a. Pawisa ka nei si lo, ka nu lahin a nei bik si lo. Tichuan ka nu chuan, Eng pawh ni se hetia i awm reng chuan sual kawng i zawh leh mai ang, i u rang ka chak thi hi kan zuar dawn nia min ti a. Mahse kei chuan, Ni lo e ka nu, zuar duh suh, Lalpan Bible zir tura min duh nih chuan a kal man chu min pe mai ang ka ti a. Naktuk angah kal dawn ta ila vawiin ni ang dar sawm pahnih thlengin engmah a thleng lo a. Mahse tlai lamah chuan Pastor Aungyasa thungna khan min rawn phone a, Bible College chu i kal ve thei dawn ta e, tu tih hriat loin i kal man tur zawng zawnga pek sak che a rawn ti a. Pastor Vek chuan, Tlangval, tunah chuan ka hrethiam ta. Pathian hian a rawngbâwl turin a ruat lâwk tawh che a, chu chu Setana hian a hria a, i nun tih buai lo tum char char a nih hi min ti a. Tichuan Bible College chu kalin ṭhiantharte ka nei a, ka ṭhiante nen chuan kan induhsakin kan inhmangaihhlawm em em a. An hnênah chuan ka testimony-te hrilhin, Tun hma ka nun dan thin te chu ka share thin a ni. Bible College ka thlen hnu hian tum khat chu ka farnu hian min rawn phone a, Ka u, ka fapa hi damlo nasa lutuk, thin cancer a nia, doctor ten foreign lam panpui a ngai dawn min ti. Ka mang ang lutuk. I college kalna ah khan an tawngtai nasa thin lutuk tih ka lo hria a, min lo tawngtai sak ro aw a rawn ti a. Kei chuan, Ni e, kan lo tawngtai anga, nangmah ngei pawh khan Pathian hian engkim a ti thei a, damna pawh a pe thei tih hi i rin tlat a ngai a nia tiin thu ka chah a. Ka nau chuan, Awle, ka ring e, Pathianin a tidam thei tih ka ring e, a ti a. Tichuan ka thiante ho hnenah chuan tawngtai thupui ka theh lut ta a, Thiante u, ka tupa dam lo a, doctor ten foreign kalpui turin an ti a, in mi tawngtai puina vang hian ka tupa hi a dam thei tih ka ring a, min tawngtai pui rawh u ka ti a. Tichuan kar hnih chhung kan tawngtai hnu chuan ka farnu chuan min rawn phone leh a. Ka u, Pathian hnenah lawmthu min sawipui rawh u. Ka fapa doctor kan va entir leh a, doctor ten engmah natna an hmu tawh lo. Khawla tha lo em aw an tia an check nawn leh pawn engmah natna an hmuh tawh lo thu min rawn hrilh a. Tichuan kan college hian kar khat vawi khat chanchin tha hrila feh chhuahna hun kan nei thin a, chutia kan feh chhuahna a in pakhatah chuan An fapa damlo a chala bawk awm hi ka va hmu a, a nu leh pa ten zei a ngaih tur thu min hrilh a. Tichuan kar khat chhung ka tawng try sak a, kar khat hnua ka va kal leh chuan a chala bawk awm chu a lo dam vek a ni. Chung te ka hmuh chuan kan Pathian hi Pathian nung a nih zia leh engkim ti theitu a nih zia ka nunah min nem ngheh sak a. Amah beiseina leh rinna kawngah min tichak em em a ni. Tunah chuan ka tum ber chu keimah anga mi tam tak sual bawi atang mek te hnena chanchin tha hrilh hi a ni. Keimah ngei pawh hi sual kawngah nasa taka lo tlan tawh ka nih avang hian sual bawi a la tang mek te hi ka hriatthiampui em em a, dik tak chuan misual ber kan tih te pawh hian tanpuitu tur, chhanchhuaktu tur an thlahlel em em a ni. Tunah chuan kawng dik lo an la zawh a ni mai thei e. A chhan chu chhandamtu Isua Krista an la hriat loh vang a ni. Chutiang mi keimah anga sual buai a awmte chhan chhuaka Pathian hmangaihna hriattir hi ka tum ber a ni. Vawiina in hma Pathian thatzia ka sawi ve thei hi ka lawm em em a. He ka testimony hmang hian Lalpan malsawm vek cio rawh se. Amen.